Bono rende chibesa echi ng'ai nkorusia? Chiabeire echi enyinge tingonyara. Egento nakorete actually neke, natebete Nyagetari ira oboremu, hakuna njia ingine. Because I explored every option ya ko make sure ng'a nanyorire obokonyi, lakini rende sikupata. And they know, monto ta, mogambi taiyo ore within ase enkoru otamaeti ng'aki nagete ore. ekiagera rero twabwate omochie mbuya twamenyete, bono ekero nkonyora ng'a bono timbwati hope, hope in the sense ng'a timbwati ase menyete nkoroka bwone, nabwate bwone, nagatugire eng'ombe, nagakorire one, two, three, bono nkora ng'a inde in a strange world. Inche iga nabekire echuma, nabekire echuma emio- emioro eye ya getwe eye.
Egagaa,
eh iga nagakere kwende echuma.
Okay. Aa naende naye konya komererani, eh finally nabo aa aratare onye riria anyora surgery. Okay.
Mabera noro aye nare osabe abanto barandonsie, ondandorere gaki ankonye, na inche mbe buna abanto bande, nachandekire emiaka eye yonsi pi sita, ndeborerere nkoirwe echoro, nko kera egento ngokorerwa nomwana. Ekero twakorwa ekanisa nkoigwa ebikuro ebikoro ebikuronka, asa ngochia goika kaa nkanyora omanyete omong'ina nse nse are, abanto eba eba ebaichire omwakire ime emiyore etato iga iga, omong'ina oyio iga araire ekerwa igoro, nse aiga efloor akiyoria amanyinga oka aro. Omwancho omoregereria, Obosongo Vibes Network, abagusii baminto korwa ime ya Kenya na isiko ya Kenya, tiga mbakwane naende mbuya more. Twarachiire break y'amatuko make iga ase engencho y'ogoteema kwerigereria na korigereria binto bibere bitato. Ase engencho ye chisababu chitari konyarekana, amang'ana y'okoagacha chinyomba otwabeke break mpaka around omotienyi ikomi na rituko resume ase engencho ya financial constraints na uchumi yakong'ire Kenya. Lakini eroberie, togocha omotienyi ikomi e marathon mpaka next omotienyi o gatano, igo bono ekana kwebeka ang'e. Kaka sungura. Eh, igo totete go dedicate the period ase okora chistory chiabanto bire bwarete appeal stories eh? buna bono ntwatiga gokora chistory chia marwaire na ebinto binde lakini rende bono yanyarekanire ng'a ase eng'encho twachire break yokwagacha twarorire ng'a tiga toirane na aba bana barabwo torabaa ah, airtime abagusii intagete ntebe iga kaka ng'a monto mosacha ebinto mbire bikogokorekera ase obogima mpaka kwabori nyasae amaswali nonye na amachibu akobora Nabo goika kwabori Nyasae ng'a inche bono naragereretigwe gose ninki kegendererete, oborombe ore omonto ogoetera mpaka bwagochanda enkoro. Lakini rende mwanyabanto buna Bibilia egototebia, nigo togotwara okwegena ng'a rituko erimo Nyasae narete obokonyi. Omongwana omorochi oikaransete aiga. Ondigirie koru koru December last year. ku December last year. Yes. Ondigiri koru December last year ngona komokani but finally okorora ng'a Nyasaye bwanchire ng'a this is the right time yokomo interview naende atoe omogano oye buna ore. Karibu ase studio ya Bosongo Vibes. Naki okorokwa. Asante.
Ase amarieta nkorokwa ng'a Adolphus Kibasimba.

Nimbwate efamiri ya abana babere, oyo omotangi akorokwa ng'a Donisius
Okemwa.
Oyio bono nere tarakorete ecollege yaye ya Diploma in Civil Engineering, barely a month.

omwana oyio na mention oyio omotangi Okay. oyio okorokwa ng'a Donisius
ah, one morning iga abogete nka nkarora ng'a eh, etabia yaye teri eri ya kawaida nkarora ochakire ko ko ko behave funny ah, eh, ewiki eyio engima buna emorigereretie ndoche taigwesibia ewiki eyio akonya goseka bweka nkeburia ng'a what's happening Mwaka ki oyo?

agapimwa, bakanyora ng'a nabwate stress y'omotwe, tokaigwa amariogo tokairana nka. Day day three nkarora ng'a change teiyo, nkamoirani back again, bakaa mopima naende, bagantebia omwana oyo omogaka, iga abwate oborwaire bokorokwa ng'a psychosis.

Nkarora ng'a atara atara atara atara improve I think I go I go I have to take him back. Tiga moire naende ororo, ndore ng'aki naende bako bakomo handle gose ng'aki bako nki bakomoa. So rende, nkamoira ororo, nkamoirania ororo, this time akaba admitted. Ekero aba admitted, ba bakaba bakomoa amariogo,

nachire ekanisa, ng'ina nomari nkooni are ching'eni, nkooni arenge ching'eni aria tusks magega. Bono rende that that day mong'ina oyio taigwete buya ore koenda kogania ching'eni. So rende nka ngasoka tu ne ekanisa nkogenda, ekero ekanisa ekanisa yaera, na omwana oyio omwabo okorwa dolphin oyio omokogoti, tokogenda ekanisa. Ekero twakorwa ekanisa nkoigwa ebikuro ebikoro ebikuro nka, asa ngochia goika ka nkanyora omanyete omong'ina nse nse are, abanto eba eba ebaiche omwakire ome e- emioro etato iga iga, omong'ina oyio iga araire ekero igoro, nse aiga efloor akiori amanyinga oka aroo, and even people were fearing ko ko kosoa nyomba ekiya bagateba okure. Amwagete korwa magega ya ebigoti? Yeah, iga amoete chi chi emioro etato ebigoti igaa.

Tokamoira paka enyagitari ekorokwa Oasis. Okay.
Kisii town. Kisii town. Mm. Bono rende okay, nyagitari chiaito aa Kisii ekorekana ng'a nchire aa level eria ya Eldoret. Mm. So after one week bakamorefer Eldoret, ekiagera basinyeti komorua e- actually day two omwao omong'ina rende nonye obwate spinal challenge, Mm. ah, mbuya are nkorigereria are nkorora are, laki day three omong'ina oye akaba namp, akaansa go develop numbness ase emeki, yaani ng'a bono sensation chia amaboko chiarire, bono iga are stiff, bono iga araire iga, bono ngokumia ng'a nchie eke, ngoansa go consult abanyagitari ng'a ki, inki bono gekoera omong'ina oyo bono akonya ko worsen by the day, ngagete ng'a nkomokonya mwarenge. Kumbe abanyagitari ba ba ba ba bagateba ng'a bono egento togokora toko refer omo toko refer omong'ina oyo Eldoret, moite ching'ana referral Eldoret, for further treatment ekiagera iga andoche, oyio na omonyagitari ong'a advise te omo ao, ao na enyagitari, nyagitari inga tari nyagitari nkosaria erieta, lakini inche atagete ko komo discharge gose komo refer. That's the time rende natebitie omonyagitari rende ng'a buna buna oyo I mean inche buna omong'ina bwa omogaka bwa omong'ina oyo, ndifaere omong'ina oyo moi riching'ana referral ndore gose nachi konyora ogokonya. That's the time bankorete referral referral letter.

Bono goika Eldoret actually ekaba echallenge ng'a getanda okay we had booked for a bed lakini ogoika oo gwatebiwa karaganya ake abanto nabange barenge ebinto mbire oko understand nyagitari yange packed sana mpaka okay mbainte ba twaikire Eldoret orure ambulance ime obekirwe getanda kia kia nyagitari. By this time ngasi ki kware gokora? Tuana living. Inche.
basically enare gokora epost office, tokaba retrenched ndire eserikari gose parastatus bare gotrimwa abanto, abatigari baria bakonyara goakana, so nakorire post office, after retirement tiga nyorokie retirement ende ekiagera twagatenenitigwe, ekero twaetwe ntwaetwe, togachakera ebiasara na omong'ina. Ngatebia omong'ina bono eschool fees ng'aki torabe togoaka aye gende ebiasara bie ching'eni. Iga aro arenge omwalimu o ECD lakini akarora rende ng'a atararikwa na eserekari obosukuru obo mbori komoaka na besa engiya. So nkamoa ere ebesa yaye Agachakera ebiasara. agachakera ebiasara bie chi chikwerende chii ching'eni. Nainche ngachaka obotugi bwa zero grazing. Okay.

egere rende ekiagera tari korwa korwa getanto, bono nabo nkogora diapers, nabo nkomorageria, lakini rende nabo agokorora lakini tabwati nguru, ekiagera bimo mbiri gokora ki? Mbiri functional. Naende omonyagitari gete akang'a advice, omong'ina oye abwenerete kororwa ne senior surgeon, esenior surgeon ego deal na nerves. otare kogenda ore Doctor Koech, Doctor Koech na omonyagitari omuya sana, obwate one of one of the leading hospitals Eldoret iga aria, chia private. Bono bagantebia ng'a tagocha nyagitari iga iga ekiagera igaa iga akworokia moi teaching buna omwalimu, buna edoctor naende buna omwalimu, bono aye egento ogokora, genda nyagitari yaye, omokorere consultation omoborie ng'a naye okonyire omonge, actually nkagenda oo.

Yarenge rahisi naro, because agantebia aye gento okori kwaya omonto arue hundred thousand buna edeposit then subsequent bills anyare goakana baadaye. Namotebirie daktari nimbwate besa chiraike chibesa echio, chibesa ndatware ndoche gose twenty thousand chirabe? Agantebia. are you ready korigia hundred thousand shillings in the course of a week? Nkamotebia no problem, aye ng'admiterie omorwaire, ng'ende kakorigie chibe chibesa. Infact akamoadmit, ekero amoadmiti, aka akandangeria eroom econsultation room yaye agantebia omong'ina oyo igo nkomokorera surgery.

Nkonyera omong'ina oyo iga, igo ndoche egesunte, mo kare monkonyera, issues chie chibesa pengine mbaadaye. Korende nabo namotebitie ng'a bono aye genderera, nkaa nkarangeria some of my relatives rende banye gonsikiri omong'ina oria iga aria, ngacha back home korigia chibesa. Actually, engaki eyio ntwabwate chibesa. That was moikire twenty nineteen gose bado twenty eighteen? Twenty eighteen still.
Okay.

Hii sasa ni, ni, ni ile admission. There are other challenges ahead of you. Uh, and um, est, estimation yane egera abe ng'a nabo rais korigia kate korigia something above 1 million. Kwebori ng'aki gaki ng'aki bono ng'aki bono onde iga. anyway, ngafumiria uno omo- omo- omo- omogaka nka- nkamotebia you go ahead nkamoa post yande nkera na back Okay.
gocha gotebia rende some of my relatives ng'aki, gegocha ko egocha kobwata nse gaki momanye ng'a eye nere position inde. So nabo narangeretie efamiri nkabatebia, actually nonya nonya nairete omong'ina oria, tari namoirete iga aria by default, namoirete iga aria actually ekiagera oria nere expert iga akorokwa eneuro surgeon oramokonye egere nerves pengine chichake komera ekiagera chiakure. So nabo nachete nkaa ekero nachaka, nkatebiwa one of my cousins arrange fundraiser so that rende in the course of time rende ache gotokonya ekiagera oria kagenderete konya korwarigwa nere inche tiga nyakorigia chibesa. So I went back komotebia ng'aki oo nkorigia inde wise aye gete kero ndiraye konya gokonya omonto ngacha nkaira naende back. Okoba nanduseretie ebill ninyebwate aiga, interim bill koba yaikire manya it's only one and a half weeks lakini ebill yaikire eight hundred thousand. lakini rende ekero amobekeire echuma eyio and and the rest. Bono actually omo accountant agantebia ng'a ebill ndoche ng'a noe rende tokagerete ng'a nabo erabe one point something million, waya be ready gotwara like three million.

Tochia interim bill yarenge 800,000 bono ekero e actual bill yacha bono totagete rende komo discharge Yes. gose abere discharged bono togo togo totagete gochaka tokanyora chiaikire 3.4 million. Now erio motagete komo discharge Eh eyarenge recommendation niga abe discharged gose mwabwate ebill? No Eh.
konye obeire ready Okay.

ngocha naende back home, bakontebia egento twachangire ne eight thousand chioka, nka- nka- yaani nka- nka- nkaba puzzled in a way, naki bono ngochia gotebia e administration ya nyagetari eight hundred naende nkoira chio eight thou- eight thousand nkoira chioka, eight thousand. not eight hundred. Bono actually nabo nairete eighty thousand shillings echio, daktari aa- omonyaritari antebirie negosoria ogokora. Genda ngorigia chibesa chiane ondetere, omotebi timbwati chibesa chirochio. Can I discharge, can you discharge her so that in the coming days nabo okonyora na na coordinating nonya na aba abagambi ba seito, tore gose mbankonye, egere nche goakana ebibe ebi. Agantebi let me give you an alternative, genda orore administration. Nigo officer oito oyio ore lawyer agorichacheria omong'ina oyo iga iga but you have to agree nere naki okobeka etitle buna ecollateral ase are.
Etitle deed ya amaremo ao.
Ya oboremo bwane.
Ore worth that amount. Yeah. Okay.
So I, I came back home nkagenda I mean ngachaka mm. title deed yane buna, buna instructed mm. nkainyeira lands ekaba charged

tokarosia agreement akang'a sixty days only sixty days ogoetania sixty days there will be charges other charges bono rende maete mogakana omosacha okoremereria oko okoremereria rikiera inche gicha ndoche omong'ina one nakorire ki aramokirie ake nonya tari gotara lakini nere aramogetie erio ndoche ng'a nonya na ebigoti biria biaye very stiff stiff iga biachakire ko komove bo bono bono nabo akorigereria gochia iga ake. So aya, ekero Bobi akandikera rirube, nkaira gochia nyagetari gochia ase nyagetari eria, nkabe omonyagetari oria, ngarichacherigwa omong'ina, tokagenda konyia gochia ase enyomba eria nakoenda nanyorire eyarenge niabae, bono rende nkaba nkomoira eclinic.

Yeah, I went eh, tink- tinkokwana baga- marieta abagambi lakini mbaroche story eye always I went I went to every omogambi komotebia ng'a omogambi eh, eh, eye nere eshida ngoetera besa echi echire beyond my strength tinkonyora besa echi nkonye bono omanyete omogambi aye nabo agokoa elfu kumi.

Chiaberechi enyinge tinkonyara, egento nakorete actually neke, natebeti onye tarire oboremo, hakuna njia ingine Ase struggle. because I explored every option ya oko make sure ng'a nanyorire obokonyi, lakini rende sikupata and they know monto ta mo- mogambi taiyo ore within ase enkoru otamaeti ng'aki namu na- naagete ore. Naende actually naki nkonya gotomera some of my stories gochia ase omogabana, kebage endii, nabagocha oratokonye ere ake, ki rende engaki ya omonto taiyo onkonyete. So I had no option, omochie okagenda igo, ngatigara igo. Bono ekero tokorwa nyak tokorwa ng'aki bono omochie oyo oirire, omochie oyo bono nakoneretie omonto gete america.

Actually, naro ayaeteire ekeene, instead bono nga pretend ngatebia omonyagitari, omanyete omonyagitari nere natagete komotebia ng'a bono nkorete kera egento, ngatebia omonyagitari bono mo refer gochia one of the hospitals eywo ekorokwa ng'a Christ Amarian, torabererwe ake, ndigerie ebearing, tibwati besa, bono ng'aika ake nkoira omong'ina omorwaire, mo omonto bwa omochie, yaani omochie bwa omonto. so I made sure nanyorire rirube naende riko omo refer korwa aria gochia Christo Marian ekero ndigerie ebearing maete aire maete nkore ebori na riswari amaswari amange sana there is a time okay Christo Marian togacha bono twenty twenty in.

Lakini na monyagitari oyo ogonde chiai tamaeti problems mbwate na tintaeti komotebia. Lakini ntaete ko buy time egere ndigi ase okobera.
Egento nakorete buna nacontacteti a few friends togacha amo including my cousins togacha amo one evening nkabatebia mbwamoroche ngiki abeire. tari bageni more, moroche engaki yabeire, moroche egari ekero bancha agachwa, kegoro bi- e- oboremu boria bwankonya nga- nga- nga- ngaakanera omong'ina ebili eira. As much as ndoche omong'ina are moyo, bono, bono ntagete kori settle, nchangere onde esiringi nke nke nke igo, nyore ekegutu ngosoa, ekiagera nabete chicharge korwa iga aria, ntagete koreta bosio bosa okomenya onye gitari aria.

Aka bono,
ng'a okorentete aa bono. Ah, aiga rende mbora some my, some of my cousins bakarigia onye- omochie oyo. Chibesa echi twachangete nabatebitie ng'a bono, chitenenere, chinche ndigerie ase nkosoro. Nabo bachete abagaaka ne rent like for eh, six months. bagakwana nomonyene bagakana edeposit, ekiagera rende enchera bare korora omong'ina nere ng'a ki, omong'ina otabwenereti komenya ase gete are funny, otomoira ase agete aramenye ng'a arwarete, omogaka oyo yanya ko monurse, tware gose mbanyorere enchera. Bono you've been living here, omochie oo ne rental house, ng'aki okoresie erenti since that time?
nakorete eclip ya tuko sometime back, ekero naende omong'ina oyo eproblem eye ya omogongo ya echest i mean ya eback ya eback bone yabete triggered triggered na arthritis, so i decided koira omong'ina oyo naende nairobi, ekero namoira nairobi.

togotebiwa ng'a omong'ina oyo bono actually onye omong'ina oyo nabo aratare in the long run, lakini goika akorerwe egento gekorokwa ng'a back surgery ende, bono toroche riria omong'ina akoreretwe iga, goika akorerwe esurgery ende nsa aa, so that rende amauga anyoraine a balance because kore okomokora ense okomokora igoro but she can live a normal life yo yokora ebinto ebi ebike ebike ebike, so eproblem nere ng'a bono chibesa chitoborete chia. enyagitari eri eria yabete referred no eorthopedic surgeon eywo, tokamotebia aye okobana tobwati besa, gicha twa establish ire problem omong'ina oyo abwate, let us go back home, tomanye gochia kwei ko kwetayarisha naende. So bahati mzuri nkanyoraa omo bwana gete okong'akera esimi from nowhere. Ogontebia ng'a your cousin told me ng'a obwate serious problem, naye okorokwa so and so, nkamotebia ninche. Omongwana oyio aye korokwa ng'a Wangeci King'ori, oo- oo- o- o- o- o- oree ejournalist ogokora na ya na Tuko, agantebia ntagete gokora estory yago, nigwete tokabwati nonye na efebra eirire omong'ina o back, ekero agotumia ambulance, actually naba.

amointo mbino are serious are ase, ekiagera bono omanyete naye exhausted chiabenywa chiabasani bonsi, omanyete there come a time okora ng'a yaya onye nasabete oria na mambia tigochi komosaba. So rende nkarora ng'a tiga ng'akane for like like seven months gose eight months ndore gose ninya ya ninya yane ake, ninya ko- ko- ko explore chiabenywa chinde after the seventh month ng'ai naende ngochi korigia ng'akane. So rende nabo. nabo twachete igo, ekero I mean nabo ekero twachete nabwate of course some two two months aria ngakana chionsi, ngakana naende another seven months. Bono korwa erio, korwa erio actually nkora chibesa echi chia tuko I've been having challenges, challenges in the sense ng'aki, gwakana bono enyomba eye it means. Ingokora ki obongo mpaka nasinywe ng'a nki ngokora? Buna bono, I want to be very factual and even introduce you to the owner of this premises ng'a sincerely esauri esauri bono eye ndakorora amabera ng'a omogaka oyo mbuya akang'akanire tindi ko tintageti komoharassi. Igo mbwate are as ya nine months antigete tu. How much do you pay per month? Seven thousand.
Seven thousand because rende omwana arache tari iga akorwara. Igo ng'irete eng'ombe eria na eye Okay. part of this one so that omomura oria ba- omanyete egento nkere ntakunera igoro ya omomura oria. Ekero omomura oria ntochieti ko ko tinchieti kobaelesa ng'aki after that aagete omong'ina ng'ai achiete. Omong'ina oria twachire korwa Nairobi, twaberana na obogoaka na chibesa, omonyagitari oyo amokorere surgery ende. Twamotebirie tokonyaa chibesa echio ntoirane back, nanyorire ambulance, nakora estory ya tuko, abanto konya kong'assist bare, twaikire Kisii. Bono omwana oyo mbora ekero riria ng'ina a- a ekero ekero aagete ng'ina, ekero nkomoira nyagitari, omo omwana oyo nere ngata ng'a ngata korora ng'a abataete komokorera ma mob justice. Ngatebia ecommunity iga. Actually mwaete twamete paara igoro, so bodaboda guys baga ba ba incident eyio ekero yabete bach baichire mochie. Riria totarasoe egari ime, I mean riria ekero twabekire omong'ina egari ime, nkaba nkaba request ng'a gaki momokorera mob justice, omwana oyo iga arwarete mentally, tari ere bwanchete. Nabo oranyore rende ng'a ne nesitueshoni, egento mokomo mo- mo- mokomonkorera moire mpaka nyagetari, I mean moire mpaka police station, moire police station, buna nkonya koira omong'ina nyagetari, from there we shall carry on. So rende tokamoira aba- baka- bakamoira police, aye aye deployed yamoragete omochie koamini, bakamoira police station na gasi ekerwa aria, ekiagera abanto ebarenge baigwete obororo sana, ekiagera rende mbare ko understand ng'a na mbare ko- kwegena ng'a narwarete, ekiagera na abande na abana basomire nere, all along korwa inse mpaka igoro. Now. Ekero, ekero bono, ekero bono omong'ina akonya korwarirwa Eldoret, nkonya gocha ande ebiina ekiagera omanyete nayeireti kotini, naende inde omanyete mbare koandastandinga narwarete mpaka baretere esaikaatist yamopimire obongo, bamanya koandastandinga narwarete, mbamoigorera charges kotini. So abete prosecuted na estate. Tari inche namoakirisete, gaki ntomaete ekero kwa- kwairire omonto iga aria mboro goikaigorigwa amastaka, maybe after after after twenty four hours nabo okonyora oirwe kotini, nonye narengeo, iga airetwe ecell, thereafter akairwa kotini. Bono inche inche togotebia ng'a oche oche ekina kiaye gose ne emension yaye tariki fulani, so I used to commute korwa Eldoret gocha Kisia, gwatendia ebiina biaye bataranyora psychiatrist amopime bamanye the nature of his problem egere rende bamanye gose bakomoigorera gose komodischarge bare. Inchebete engaki nchairete engaki entambe sana batara establish eproblem so rende the cause ya ebiina bia omwana oyo nakarure Eldoret.

omwaka oyo omogima, nabo rende ebina nkonya gocha, nkonya gocha, twanya kogamba nairana, so ekaba naende expensive, ekiagera oroche korwa aria gocha, gose monthly, gose ekero kende kiabekwa twice a month, so that that gap between ogocha twice a month. Okambera ogokong'u ake Mm. naki rende Nyasaye nabo ankonyete, ngasibia obu ekiina ekio. Mbaete finally mbaete bakanyora esaikatrist, egatibitisa ng'a narwarete. So echallenge ende nere ng'aki bono omwana oyo narwarete buna kare nyagitari timbwati mochie, what do I do? Iga inkomoira, nere ng'a inkomoira gaki, kiya togo togoetugutera mwana. Ki rende. Nyasaye nomuya, nachete nkarora some of my relatives bamenyete Nairobi, nkabarequest ng'a omwana oyo nonye rende ore a bit violent, karamondendere and then ngokora amang'ana aya nabo ngocha go take over. So rende nabo bakorete bo, lakini inche ekero narure Eldoret, na settle omochie oyo, nkamoreta buna nainche menyete aria, nkarora bado tari gochenchia. Bono onde watchman ya ng'ina botuko mogaso, tinkosuka korwa aa, kwenda korigia nonye na endagera isiko, problem. Kera omwana oyo one omokogoti, oyio nagotebi nyaroka, oki nakorete diploma. nere igo oboete ko. Inki inki ekosike akorete? Akorete project management, iga iga asomete KIMU, Kenya Institute of Kenya Institute of Management, iga abwate diploma in project management, naende nabwateeee a bit of a tari a bit of, nabwate certification course ya monitoring and evaluation, ne certification course. Bono taranyora gasi. Twachire korigia igo its a now close to four years taranyora gasi actually iga are amenyete na erelative. Bono nere iga are koboa gocha because of his violent brother. So rende ekero na nasettle iga iga omwana oria nkamorangeria iga iga, nkampea nere echallenge sana ekiara bono iga are violent ki narwarete ninche buya kande ngochi korangeria erelative okomenya amatuko abere nere orosa ogenda. Bono kwaenda nonya okogora eriogo town iga okoba egasi, korigia ebesa nkore one, two, three okoba egasi. Ekiagera bono ninde confined igaa, erinde aake esimi, request omonto ache iga iga mo deploy motebi genda oo, genda ase relative gete igaa, gose ndoe gose nenkonye mongorere eriogo eri, mongorere that and this. Ekaba egasi enkong'u sana but, ngacha nkarora ng'a omwana oyo bono ochakire naende koimokeria emioro. Naende obeire too obeire violent, naende eabsence eria y'amariogo atari gwancha konywa has triggered that same problem yamoiranetie ase arenge. Ngateeba bono egento ngokora, nabwate eng'ombe nasagaretie, ase relative ochia aria kera oka ase esehemu yane, omotebi ng'a onye nari eng'ombe eyio ondetere.

gose deposit nere ogotebia gwakana ya ten thousand ekero otabwati NHIF card, nagatwarire eyaye riria nakamoire nyagetari referral ki si teaching and referral lakini bono inki nare goakanerwa ecard ekero mbwate all those problems naende rende nere atari regularly going to hospital, atari regular ya nyagetari na inche mbwate these other issues. So rende ngaakana ten thousand akaba admitted, ekero aba admitted ngatebiwa omogaka orabe ogocha korora omwana oyo once a month, ntobwate egento gekorwa ng'a family therapy, family therapy na eya counselling tokonya gokora monthly torore tonya komomenta torore gose obeire situation ere naende morairanerane ka, so that tachi koba ethreat na abanto. Nkaba rende nkoenda monthly naro, nkoenda twa twa twakora etherapy eywo ya efamiri, na- na- naki nachete konya korora ng'a konya koba are buya. So rende eproblem ya aba- abanto ba- bagocha ba- babwa ba- batwa batwara oborwaire obo korwa ng'a psychosis, teri ng'a mbaigotaka banywa riogo, mbabwati consistent rero ba- Bono momura ing'ayi are. as we speak, ah, konya iga are ase relative eywo, naramenye of course iga, eko iga ara na na Nairobi, abagocha iga lakini rende rero tari violent buna akabeire, eh, abagocha naende nsa chinde buna aragende Nairobi, ekero nkorora ng'a ochakire gochengi, ochakire ko behave funny, igo nkomotebia ng'a.

Igo bono tobwate mogondo anywhere koroka oyio ogo. Mwaetendire botuko ekoraika nere ebori ng'a at and at my age, e- age yane ya 64 years, Mm. if I were to die today Mm. or tomorrow, yaani bono ndoche ng'ai ndatindekwe oroche, Mm. bono ndoche ndoche bono ng'ende arete obosoku. You know those people bataramaeti challenges ngoetera bara baransekere baranseke ng'a, mwaka oyo tata abwate ase ako a- a- a- agotindekwa.

nonye two by three anywhere. In fact nothing am now languishing in proper in in in poverty languishing in poverty is the la the right wo language ekiagera onye timbwati bore moroche meaning timbwati nonye na esemenete i- i- i- iga iga iga iga onde oo because maybe gose onde nandorere amabera andutere this month lakini natwara ere aria ase eye realistically sahi. Problem eye yomong'ina oyo one, tochi- tea- twa- twayebekeire estimate yaye onye gose na akagondo nanyora gose rende kaa nonya na aka elfu mia tano, na koagacha na kende na kende na amadeni nkobesete chungu nsima, ayande gose na ebenki these small loans echi iga ng'aki nkonye iga rero. mbwenerete konyora yaani gose neri yaani ng'aki onye ndi nyasaye anche iga andorekanere iga, bosuka onyore nonye na e- e- emilion mia i- mia i- emilion ine, inche gaki nabo ndarore ng'a na omonto onde but for now, inche timbwati kende nothing, noe actually omanyete ekero omonto agokonya tagokonya always, tagokonya always, abasani mbare bagankonyire riria narosirie clip eke nagotebi.

ndoche ng'a yabutogete, yabutogete yabutogete because baye barankonyire and normally nonye na omong'ina one nagontebia ng'a can we pray for these families aba bato ba- ba- babere bagotokonya twaikire twaikire iga. So it has not been easy for me as a father figure ng'a timbwati mochi nimanyete ndire kaka ndire ntari komanya ng'a ndi- ndi- ndingocha konyora the next meal and am being very sincere. and even nonya my cousins bagocha iga ba nkorang'ana amariga, ekero mbamaete narenge the way menyete bono, ekiagera rende twabwate omochie mbuya twamenyete, bono ekero nkonyora ng'a bono timbwati hope, hope in the sense ng'a timbwati ase menyete nkoroka bwane, nabwate bwane nagatugire eng'ombe, nagakorire one, two, three, bono nkora ng'a inde in a strange world.

kera omonto nogotema ngo yaani okorora ng'a rika aye okoria chisahani ibere obokima, gwateba ng'a tiga nache ng'e oria otabwati, naye nkorigia ore because notagete gokora your projects. Lakini rende there comes a time aye okwerora better than omonto oria ogokonya ase eng'encho obogima agoetera obokong'u. Tiga ng'egene evidio eye ngokunere omonto isiko aria. tocha amo. Momura nare twakonya, mokaye are buya bono ninche ng'ende mo interview, in fact abagogete, akorang'akere esimi onte ng'a kaka, timanyeti gose ogocha gocha ngwatere oboremo for the better things gwakoreire omong'ina one. Mongo one nare moinyorete oria omong'ina oyo arwarete amagoro akairwa KTRH akabera ororo, you remember that story, omongo one gete nainterviewete akarera, akarera amariga amanene. As we speak bono iga, omong'ina oria nache akabwena, naba discharged korwa nyagetari, noo are mbuya bare iga abwenete ase eng'encho y'obokonyi bwa abagusii baito baroche amaabera. I hope ng'a rituko erimo, Nyasaye narorere omoaka oyo amaabera okaransete aye iga, nanyora nonye one million aramoirere nyagetari, arakorwa that surgery, torarora ng'a nanya omanyete mbuya. tarasima omong'ina oye ande mogondo, tarasima achie gokora egasi endeto, rakini kare nyomba nere, akwabusa orosie rongori, bagamba one on one, yaani ng'a oyio nabo agosoka agende isiko are very sure ng'a namotiga nyomba kare save, naende gotara nyomba, naende kwochi etibi, as long as are ororo bakogamba. Rakini bono ekero are bedridden, nabo ekomoa estress enkong'u sana. Abagusia bamenete ase omoyo bw'ogwancha, tiga tokonye omoaka oyo, keria egeka obwate neba fifty shillings neba, koranyare komokonya emirion eywo at once, airire omong'ina nyagetari we will appreciate, korateme komokonya fifty thousand, na onde nere abeke ten thousand, nabo okonyora chiamosukirie, Nyasaye ande komosukia obogima tokona gosaba ng'a naende, Nyasaye nanyore enchera, anyore nonye nakarema agake rende ase araa.

ekero monyare gonkonya gonkonyera omong'ina, twarwa oratambe nere, naende actually ng'a i- igo mbwate okwegena ngotara are ekiagera ekero abanyagitari bakong'a nkare ching'aribi chibese tomooo korere surgery, igo ng'a nindoche okwegena nkore ororo. Okwegena okwo nigo gokora gokogera nko- nkobe encouraged ng'aki tiga ndingochibese, gose nagenda akorerwa surgery eywo. Ekere ng'ake agateba, nyore komoro nyore nyore nyore nyore ko- ko- ko konyora ogotara kwaye, yaani nyore korora ogo korora ogotara kwaye, ekiagera ndoche ng'a ase abakore ebisacharia aro nabo bagotara, nabo bagokora basics ya ebinto biaye bi ebike ebike ebike ebike ebike ebike, ekere na inche mbe freed, am free ng'ende korigia nonye kende rende, nonye nkegutu eki, nonye nkarema koba nyore, ekere rende naintwe titware egento ekero korwa ase omochie. Actually nonya nere ngotu nonya ore oreborire saii nabwate emental stress eria ng'aki obande tore naende ntomanye gesi to tokogenda. So gaki nare kobasaba I beseech I ng'aki igo ngosaba keria egeke keratoke obwate gaki nabo keranyare gokonyera omong'ina oyo. timbwati amange kaka.
Thank you ogosiba amete Nyasaye abaseseni Nyasaye oyio. Eeh bono amaoka aya are Yes. deformed deformed Mm. deformed ng'ake eh, ng'a nerves chiakwete Mhm. na arthritis ekacha ekamotarera Mm. bono tari tari functional Okay. ekiagera bono rende nerves chikonya kobuana ng'ora Mm. tarenge iga actually achakire ko improve Mm. so Eback eback surgery eye nere egochi kogera emeki ebalance ase korigereria igaa ase korigereria iga iga kora iga mono igaa igaa nabekire echuma iga nabekire echuma emioro emioro ya egetwe eye igaa nakere kwende echuma. Naende aye konya komererani efainari nabo aratare onye riria anyora surgery.
Igo totebe ng'a akorwa surgery eyio those nerves nabo chikoirana nomo. Chikorigenerate chiranene back to normal Bono rende, lakini rende gokwana korokwo ta- tasinyire gokwana, okoimoka gochia aria Nakwo eproblem. ya- na- na okorara. Like buna botuko omoche, kaka nkonyora entrance taiga, Okay. mattress ande abe kaka ekero chitoro chiabere chinyinge, nabo mbwendete igo. Igaa nagochia kogenda kebara, Okay. naira. Okay. So rende, aende ng'aki nabere.

With time abakonyora amagoka achakire Achakire kobwena. achakire kobwena ekiera iga akoira akanka kiake Mm. tari instant Okay. eh, iga abimbe tang'ana iga Mm. achakire ko- ko- gokeana siku hizi Okay. eh, so mobere one nabo okorora mbuya are Mm. lakini stabi balance yogotara Mm. teiyo.
Timbwati kaka balance ah naki nare gosaba kaka ominto na inche buna mwachire iga, baria barigereretie etv eye yaito, bandutire nonya ne echie- ngochia gokora esurgery, roche na emiaka esita bono egochia koba, ntari koboka, ntari gokora kende, choo nkoirwa, Onde bwensi okoriereria ekiribu eke yaita abagusi ase babeta korwa Amerika na wapi, bandutere gaki gose ninche gokorerwa surgery, enyomba eye tobwate rent, togoakana ntobwati ase tomenyete. Onde okorora amaabera gaki ankonye, endagera tokogora kera egento. Omogaka oyo ondemereirie emiaka eye yonsi, Nainche ngosaba abanto abarande onsi gaki bandorere amaabera bandutere kende, gose nainche nimbe buna narenge ntare nam- na- nako- nakoekorera kera ekemo, maabera naro aye nare gosaba abanto barande onsi onde andorere gaki ankonye, nainche mbe buna abanto bande, nachandekire emiaka eye yonsi pi sita, inde borere nkoirwe echoronko, kera egento ngokorerwa nomwana. Ee tata, mbuya mono kaka ase ogocha ase enyomba eye, ee mbuya mono.
we believe ng'a Nyasaye ngokora are enchera, Ee gaki.
ntuko tore ase amaboko a Nyasaye, Naboigo kaka. naende tokomanya omogaka oo ondigirie korwa December last year, tokomanya ng'a rero nari Nyasaye apangete, Nekeene. ekiagera Nyasaye nabwate enchera agokora ebinto biaye. Yeah. Nabo yare gotoka ng'che December eyio tobeke naende ekero gekoreka. Ase eng'encho Nyasaye ancha ng'a rero tware gocha nimbwate okwegena ng'a nabo arakore ring'ana. Natakora goika ogoisaneka koria moganetie lakini ase ense amogete nabo arakore ring'ana. Togosabera okobwena kwa bwango kaanorwa situation teyire permanent as long as okoragera. nomochando om- om- omokuwa asore, Eeh bono. nabo oko nabo okoro okobwenigwa. Nekeene. Tokogotakera amaya, kaba omonto omokong'u tokonakorera, kaa norwari tikerimo toche tokonyora okoabusa isiko. Hakika hakana inche nabo Mm. nkosaba omogaka oyondemere Mm. oyochia omonto omonene. Korwa bono emiaka eye yonsi onkonyire, onye atarenge abwate omoyo omoremereri kanga kakatinchwa, oroche omonto omonene botuko omogaso oninie andagerie, ambekere chianga kera ekemo kaka, bosa korigereria ne egesibe ekenene, gaki abanto mware gwancha monkonye, nare korora buya, na kaka naye gokoira egento eke ekero ogokwana ase abanto, korende Nyasaye tagototiga,